Tun tuma kan thlir tur chu kum sang hnih sawm pathuma release old boy tih movie kha ni dawn a ni. Kum sang ka zukua sumkua pathum a ni a, Joe Ducette chu a fanu kum thum mi birthday lawmna a kal lo vangin a nupui chuan a rawn phone a, ani chuan kum thum mi in engmah an hrethiam chuang lo tiin, Inthiam lohna pawh nei hauh lovin a lo vin let zek a, a fanu birthday ai chuan a business meeting chu a ngai pawimawh zawk a ni. Meeting naah pawh chuan a client bialnu chu tenawm takin a chhaih vel a, chu chu Bialpain a lo hriat leh chuan thinrim in a zilh hlak a, deal pawh siampui lovin an chhuak leh nghal. Chumi hnu chuan Joe chu rui chungin khawlaia vak vela a tawpah a thian hlui Chakia barah chuan kalin zu in tur a va dil a, mahse ni chuan bar chu an khar tawh thu hrilhin a lo pe duh lo. Thinrim takin Joe chu chhuak leh a, kawtthlerah chuan nula pakhat nihliap eng khum a lo ding reng hi a hmu. Chuta chang chiah chuan a nun chu thlak danglamin a lo awm ta a ni. Joe chu hotel ni awm tak khumah lo harh chhuakin a nula tawn nen khan an mu dun ni awm takin a lang. Meng leh meng lovin bathroom-ah zung turin a lut a, shower-a tui haw ri chu a hriatin nula chu a awm emaw tiin a be mawlh mawlh a, mahse chhangtu an awm lo. Joe chuan thil dik lo awm tih hriain shower parda chu a han keu a, nula chu lo awm reng reng lo mai. Drawer-ah chuan thawmhnaw var hlir hi lo awmin kawngka chu lo inkalh tlat bawk. Joe chu mang ang tanin tanpuina dil in a han au a, mahse chhangtu an awm lo. A hnu deuhah Bangkua atang hian ei tur tray hi rawn inrawlh lut a, a kuah chuan a lu chu va rawlh chhuakin chhuah tir turin a ngen a, mahse pawn ami chuan a lo nawr lut leh nghal. A ei tur dawn chu Chinese restaurant ami dumpling leh zu bottle te lo ni a, ni tam a liam hnuah pawh a ngai reng chu dawn avangin a thinrim hle a, mahse mi tang a nia tih theih engmah nei lo tih a hria. Ni khat chu room ah chuan thil khu hi a rawn lut chum chum a, Joe chu ni khaw hre lovin a tlu. Chu ve leh mi tu emaw hi room ah chuan lo lut in a DNA sample leh finger print te rawn la. Sin dawt leh ah Joe chuan a nupui chu pawng sual a tha a nih thu leh an fanu kum thum mi chu adoption a tan pek a nih thu TV a an puang chu a hmuh a. News ah chuan police ten crime scene a evidence te atang in pawi khawih tu chu a pasal Joe a nih an rin thu te an puang. A lan dan chuan a hma DNA la tu te khan crime scene ah chuan an va dah a nih hmel hle. Thla tam a ral meuh chuan Jua khawhar beidawng chuan a thisenin lukhamah mihring lem te ziakin a room a lo kal thin sazu var chu thianah siam. A hnuah phei chuan sazu chuan note neiin zanah te a mutpui a. Tumkhat chu a eitur tray rawn inrawlh lut chu han hawn chuan a sazu thian te a eithlengah lo inchhawp chu a hmu. Chu chuan Jua chu a ti lungngai hle a, mahni intih hlum tumin darthlalang keihin a ban chu a zai a. Amaherawh chu puitlin hmain room chhungah chuan thil khu kha rawn lut lehin ni khaw hre lovin a awm zui. A rawn harh leh meuh chuan a hliam te chu lo inthui fel leh vek tawh a ni. Kumarala, Joe tan chuan a room a TV chu pawn lam khawvel a hriat theihna awm chhun a ni a. A fanu Miyai chu amah hmangaih taka enkawltu nupa fel tak ten an la. tih a hriat chuan a hlim hle. Chu chuan Joe chu beiseina thar pein nitin a fanu tan leh khat hawn a ziak ta a. Chulai hmun atang chuan engtikai maw a chhuak ve ngei anga chumi hunah chuan a chhiar tir a beisei a ni. Tin a zu in te chu ban sanin a in la fit tan a, insual dan te zirin engtikah emaw chuan phuba la thei tur an in buatsaih ta. A kum hman ralzat te chu thirzum leh room heater te hmangin a kutah chuan a chhinchhiah zel a. A tan atang a kum sawm hnih dawn ah chuan tlan chhuah dan a ngaihtuah ta. Nitin bathroom bang cement chu tlem tlem a ti khawk in bricks chu pakhat te te in a la thla a. Tichuan a tan atang a kum sawm hnih na ah chuan a len theih na tur tawk kua a siam thei ta. A kua ah chuan lut in tunnel thim tak hi a zawh phei a, a tawp a bang lo awm chu a tlawh thla. Mahse fanu tana lehkha thawn ziah te khalh a tur in room ah chuan a let leh a. Chutih lai chuan TV ah a fanu lo nu la ve tawh interview chu lo lang in a han thlir leh rih a. Miai chuan a pa chu a la dam a nih chuan a nu that tu pawh ni se a ngaihdam tur thu te a sawi. Chutia TV a thlir khawmuan lai chuan thil khu hi room ah chuan lo lut leh in Joe chu nikhaw hre lo in a awm zui leh. Sin dawt leh ah Joe chu khawimawh hmun fian rial lai ah hian bawm chhung a awm in a rawn harh chhuak a. Bawm ah chuan a lehkha thawn ziah te, pawisa thahnem tak leh smartphone te lo awm bawk. Bawm atanga chhuah chuan Rala hmeichhe pakhat kidnap a nih zana nihliap eng ang chiah khum kha hmuhin a um zui a, thil tha lo tih tum emaw tiin chu laia football khelte chuan an lo bei a. Joe chuan kum tam tak lo training tawhna chu hmang tangkaiin an vai chuan awlsam takin a tuk dawl. Joe chuan nula chu um chhunzawmin mipui karah nihliap eng chu va hmu leh a, mahse han kawih her chuan amah chu pa pakhat rilru kim lo hi a lo ni. Joe chuan hmeichhe awmna chu zawt a, chutih lai chuan mi dangte chu lo kal in Nurse Marie chuan thil awm dan te zawt a. A awm dan atang chuan Joe chu tanpui a ngai tih hrethiam in a mamawh huna khawlna turin a card chu a pe. Joe chuan uksak zui lem lova la in a kalsan nghal a, a thianpa Chucky bar lamah a phei. Chucky hnenah chuan kum sawmhnih ngawt a bo dan leh a chunga thil thleng zawng zawng te chu a hrilh a. Chutih lai tak chuan a phone chu rawn rihin a han pick up chuan a rawn call tu chu tu dang ni lovin kum sawmhnih chhung amah kidnap atan tir tu chu lo ni. Chu pa chuan Joe chu a fanu Mia hi a call thu a rawn hrilh. An inbiak zuaah Joe leh Jackie te chuan computer ah chutiang thil a chung a ti duh tur chuan han zawng kual a, mahse chu chu thil awl ai a ni lo. A chhan chu tun hmain Joe hian mi tih lungawi loh tam tak a lo neih vang a ni. Joe chuan zan khuaiin a theih ang ang te computer ah chuan a zawng kual a, a hnuah Chakia chuan chhuat ah ni khaw hre lova lo let reng chu a va hmu. A ip tia Marie card chu hmuin a call ta nghal a, sin dawt leh ah Marie chuan Joe ni kha hre lova awm chu buaipuiin Chakia chu a chanchin te zawt a, mahse a ni chuan ring ngam lovin a hrilh duh lo. A chhuah hlanin Marie chuan lehkha thawn tam tak te chu hmuin a chhiar ta a, chute tang chuan Joe chu a khawngaih ta hle mai. Joe rawn harh chuan Mary leh Khathawn chhiar chu hmuin a pawh thlak sak a, thinrim takin tunge a nih a zawt. Mary chuan Tanpuia duh thu leh a fanu zawnna ah chuan a puih theih thu te a hrilh a. A hnuah Joe chuan tih dan tur ngaihtuah chhuakin kum sawmhnih chhung zet nitina ei thin dumpling siamna restaurant chu zawng chhuak turin Chinese restaurant hrang hrangah a chawl kual a. A tawpah chuan a restaurant zawn chu a hmu fuh ta. A thutna atang chuan pawn lama pek chhuah tur order an dah khawm chu a en reng a. Order te rawn lam tura mi pakhat lo kal chu a zui rut a. A motor park naah chuan zui lutin a that a. Ama lem achang chuan building chhungah a lut a, gate vengtu chu a that leh. A hnuah chu lai hmun neitu a hming Chania chu lo langin Jo ang chiah a tang ve mi dang tam tak te chu computer ah an lo lang. Tang ten a hun a ei tur an dawn loh avanga ngaihven tumin Chania chu room atang chuan a rawn chhuak a. Kawngka ah Joe chuan a lo lam bun. Joe chuan tawng tir tumin a ngai sa a, a nghawng chu zai thler in a hliam ah chuan chi a phul sak a. A tawp ah eng vang a tan tir nge nia zawh chuan Chanie chuan mi in sum pe a mi an tan tir na tur private jail a enkawl thu leh Joe a tan tir duh tu chuan a chhan eng mah sawi lo va, kum sawmhnih chhung khung tur a tih thu te, amah chu tunge nih pawh a hriat loh thu te a sawi. Chutih lai chuan thawktu pakhat hian receptionist thi chu rawn hmuin mi dang te a pun a, anni chuan jaw chu lo changin an bei a, a tan laia zir chhuah bawk kha hmang tangkai leh in an vai chuan a tuk dawl leh ta phiar mai. Mahse an inbeihna a hliam chu tuar lovin building pawnah chuan a tlu. Chutia let reng chu mi tu emaw hian rawn la in a thian pa Jackie bar kawtah a dah a, Mary leh a thian doctor ten a hliam chuan buaipui jaw lo harh chuan room leh lama an inhnial ri chu a hria a, Mary thianpa chuan Joe chu mi hlauhawm tak pawh a ni thei tiin a tanpui thin chu bansan turin Mary a hrilh a. Mahse, Mary chuan tanpui zel a tum thuin a chang. A hnuah Chakia bara awm laiin Joe chuan khawl a dawng leh a. A tawp leh nghal avangin a han khawl bek a. A mizawn pa chu barah chuan a lo awm ve reng a hmu. Khawih tumin a thawk nghal a, mahse a bodyguard chuan a lo dang hman. Chupa chuan Joe chu darkar sawmli pariat chhunga Tunge a nih tih leh engvangin nge kum sawmhnih chhung ngawt a tan tir tih a zawn chhuah theih chuan Miai chu a chhuah bakah Million sawmhnih hu diamond a pek tur thu leh Joe-a mit hmuh ngei a amah leh amah a intihhlum tur thu a hrilh. A tawpah Jenny leh a hoten phu balak nan Mary an man thu hrilhin a video a hmuh tir a. Joe chu Mary tanpui tur a tlan chhuak ngalin a hmun a va thlen chuan Jenny hote chuan an lo man. Mahse, Jenny-a na sawisak hma chiahin kidnaptu pa chuan rawn call in Sum tam takin Joe chu a rawn tlan chhuak. Joe leh Mary te chu inngaihsak dawn tih hriat takin an inkuah a. Chutah an hriat loh chu kidnap tu chuan hidden camera hmangin a lo hmu thei vek a ni. A hnuah Joe chuan kidnap tu atangin call a dawng leh a. A rawn call apiangin music ngai hi a inplay ziah thin a. Mary chuan a phone app atangin a hla chu a han zawng a. School pakhat Evergreen Academy anthem a ni tih an hmu chhuak. Chu chu a naupan laia Joe-a school kalna thin a ni. Internet ah school chuan han zawn chuan khar a lo ni tawh tih an hmu chhuak a, mahse van neih thlak takin an headmistress hlui chu zawng chhuakin va hmuh an tum ta a. Mary chu hnuchhuitu lem achangin a nupui thah chungchanga Joe-a fihlimna finfiah tum niin a insawi a. Chuti a lo biak buai lai chuan Joe-a chu lo lut ruhin an school chanchin hriat theihna te a lo zawng. Chutah an school yearbook chu hmuin han keu a. Thlalak zinga pakhat a hming Adrian Price-a chu hmuhin a ngaihtuahnaah eng emaw hi a lo lut. Joe leh Mary te chu inan hawn hnuah intifaiin an hah chawl a, an inkar boruak chu lo lum chauhin a tawpah phei chuan an mu dun ta. Chung zawng zawng chu kidnaptu chuan a lo thlir reng a ni. Evergreen School-a kal ve thin tho Jackie-a pawhin internet-ah research a lo nei ve a. A thil hmuhchhuah vang chuan Joe-a chu khawl nghalin a chhan theih lo vangin voicemail a hnutchhiah a. Engkim chu naw chi zuar Amanda-i chungchang a nih thu a va hrilh. Chutah a hriat loh chu a call chu monitor reng a lo ni. Jackie-an a far nu naw chi zuar tia ko chu thinrimin kidnap tu pa chu bar-ah chuan a va kal a, Jackie-a chu a that. Zanah chuan thil thleng engmah la hre lo Joe leh Mary-te chu school-ah chuan lut ruhin record hlui te an hai a. Chutah chuan Adriana farnu Amanda-i record an hai chhuak. Joe chuan tun hmaa tihnawmnah thin dan te a ngaihtuah chhuak a. School greenhouse-a Amanda-i leh pa upa tawh lam sex hmang laia hmuh tum pawhin mi zawng zawng hrilh darin mual pho takin a lo siam tawh a ni. Tih chuan amah kidnap atan tirtu chu tu dang ni lovin a classmate hlui leh Amanda-i unaupa Adrian Price ngei chu a ni tih a hre ta. Joe leh Mary te chuan prize chhungkua chu thil thlen hnu lawkah an pem chhuak tih an hre leh ta zel a. A hnuah phei chuan pa ber chuan a nupui leh a mandai te chu thatin amah pawh a intihlum a, Adriana chu hliam na tak tuarin a dam chhuak tih an hmu chhuak. Chu aia rapthlak lehzual chu Greenhouse-a a mandai sex hmanpui kha tu dang ni lovin ama pa ngei chu a lo ni. Pawn an chhuah chuan kidnap tupa tuna Adrian Price tih kan hriat tak hnen atangin Parsalan dawnga an han hawn chuan Chakia leibung hi a lo awm. A hnuah Adrian-a chuan a fanu Mia-i an sawisa lai video chu thawn-in Joe chu inhmuhna tur hmun a rawn hrilh a. Thinrim em em leh a fanu muh chak tak bawk si chuan Joe chu chhuak turin a inbuatsaih a. Mary chuan a tan a him loh thu hrilhin kal lo turin a ngen a, mahse awi duh lo. Joe chuan inhmuhna tur hmun chu rawn thlengin thinrim takin miai awmna chu a zawt a. Adrian-a bodyguard in lo dan a tum chu thatin Adrian-a chu tunge a nih a hriat tawh thu a hrilh. Adrian-a chuan miai leh a thil lo tiam tawh te chu a pek tur thu sawi nawn leh in chumi hma erawh chuan a zawh na engvangin nge a tan tir tih kha a chhan phawt a ngaih thu a hrilh. Joe chuan an chhungkaw chhiatna kha amah vanga thlengah puhin a tan tir a nih thu a sawi hnuah A hma zawng khan Amanda-i sex man pui kha a pa ni tih reng reng a lo hriat loh thu te a sawi a. Adrian-a chuan a pa in an unau a khawih thin thu a sawi a, mahse chu chu a pa hmangaihna lantir ve dan mai a ngaih laiin Joan Greenhouse-a thil thleng kha mi danga hrilh darh avangin an chhungkaw mual pho na chu ti tawp turin a pa chuan thah chi mit vek a tum ta niin a sawi. Chung zawng zawng a sawi zawh chuan Joe chu hnehna chan thu hrilhin A intiam tawh million sawmhnih hu diamond chu a pe a, tichuan a fanu hmu turin room leh lamah chuan a hruai. TV studio ni awm takah hian an lut a, chutah Adrian-a chuan kum tam tak chhung a fanu chungchang TV a lo thlir thin te chu phuah chawp lemchanna vek a nih thu hrilhin miai lem a chang turin mi a ruai hi a lo ni. Joe chu a thinrim em em a, Miai dik tak chu khawiah nge awm tiin a zawt. Chutah Adrian-a chuan a nupui a thah sak hnuah Miai nihna dik tak chu thlak vekin, A hming pawh Marie ti a a thlak thuin a chhang a, a video te en tir. Tichuan le, Joe-a chuan a lo mutpui tawh nula, Nurse Marie ngei mai chu a fanu dik tak a lo ni reng tih a hre ta. Kum kha leh chen chung khan Adrian-a chuan Joe-a tan tir mai ni lo. A chhuah hnuah pawh a fanu nena an intawn dan tur leh an mut dun dan tur te thlengin a lo ruahman a. Chu chu Joe-an a chhungkaw chunga natna a thlen chu a hriat thiampui theih nan a ti a ni. Joe chu mahni intenna leh inthiam lohna khatin a ṭhing ṭhi hnawk a. Adrian-a chu thah chakna thinlung pawh a nei tawh lo. Adrian Price-a chu a thusawiah ding nghetin a phu balakna chu zawh fel a nih tak avangin Joe-a mithmuh lai ngei chuan a intihlum ta a. A tawpah Joe chuan Mary chu lehkha thawnin a hmuh theih tawh loh thu leh ngaihdam thei loh thil a ti avangin amah inhrem a ngaih thu te hrilhin diamond thenkhat chu a hnut chhiah a. Tichuan, Jennie-a chu diamond la bang te chu pehin Joe chu a ma duh thu ngeiin kum sawmhnih chhung a lo tan tawhna room-ah chuan a let leh ta a ni.